Иң кызыгы, миңа бит әле 40 тулмаган, но мин үземә шулай хис итәм. Ә мин узган, минеке узган 31 миңа.
Без яшәртәбез. Минеке дә узган.
Ул шундый кызык имә, менә минем әби гел арттырып әйтә иде, яшен, ни өчендер. Ә күпме хатын-кызлар паспортларын да хәтта киметеп куя торганнар бар бит. Син, Зөлфия, кайчан Мин хәзер горурланып әйтә башладым. Мин дә арттырып әйтәм, әбиең кебек. Әйме? Өчен.
Мин хәзер менә йогага йөрим, мин беренче тапкыр бардым да, карасам яшь кызлар бөтенесе дә. Ә мин алардан калышмыйча эшлим бит инде, тырыша-тырыша, прям алар кебек бөтенесен эшлим дә, яннарым әйтәм. Ничек кычкырып әйтергә күпме миңа яшь и күпме боларга яшь. Кайберәүләрен әйбәтрәк тә эшлим әле боларга караганда дип. Мин әйтәм, девочки, вообще-то мне 52. Диген. Но, но, но, но. И вот это так приятно, кызлар. На самом деле, когда говорят, шынлыкта? Вам что, правда?
Э? Ә сиңа 50 52 тулды сиңа. 52. Ә мин яшь кызлар белән йогага йөрим. 25 яшьлек, 30 яшьлек кызлар. И алар кайбер э, ниләрне Э, как их называют эти-то? Йога. Э, э, асаны. Асаны. Эшлеп алмыйлар минем кебек. И вот тут я уже чувствую, что я молодец. Ике чулы җитмеш деген син. Шуңа күрә, и анар беләсең, ниндәй бер бар кызлар. Типаж есть человека. типаж. И театрда амплуа дип биләр аны, име? Менә театрда бар амплуа э, инженю и травести. Гомер буе кечкенә яшь кызларны уйный торган малайларны, балаларны, шундый менә шундый актрисалар була, име? Менә аларга 50, 60 та да, 70 та да алар арттан, вот как менә япь-яшь кызлар кебек. Аларның Таңгырада яшен түгелдер биреп әле. булмый аларга, яшь биреп күпме яши. Була, кайбер кешеләргә чыннан да Алдан.
билгеләп булмый. Әйе. Аларның шулай менә япь-яшь килеш, бәлки чәчләре агара башларга мөмкин шулай бит, Әйе, әмма әйе. алар э, тыштан караганда һәрвакытта яшь кебек калалар. Андый кешеләрне дә без бик күп беләбез бит чынлыкта. Әйе. Минемчә, бүгенге героинябыз турындадыр бу. Зөлфия. Чөнки ул курыкмыйча хәзер әйтә, миңа 40 яшь дип әйтә, менә мин бит үземә шулай ук ияләштерәм. Ә аңа карап, шаккатасың, аңа 40 яшь. Яшь кыз.
Гомумән ул яшьне биреп булмый, шуңа күрә Генетика. Без башлыйбыз. Эфирда татар хатын кызлары өчен беренче подкаст 30 40 50 30 Гүзәлия Хөснетдинова минем уң канатым. Сул канатым минем. Зөлфия Валеева, Татарстан халык артисты һәм һәм Венера Алитова. Без башлыйбыз.
Утыз, кырык, илле. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәркемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. Утыз, кырык,

Бу мин.
Аллага шөкер, чыннан да минем өчен зур шатлык кызлар һәм күзләр яна. Ничә ай мин шушы статуста аеруча рәхәт. Без синең өчен бик шатбыз, Сөмбел. Гомумән алганда, тапшыру башлар алдыннан без әз генә сөйләшеп алдык хатын-кызның яше хакында. Элек бит гомумән сөйләшү ничектер этикет буенча да ярамый бугай ул, име? Теге яшьне сорау, әйтергә, ишарә ясарга, син бераз гына хатын-кызны кимсетәсең кебек. Ә без монда ачыктан-ачык сөйләшә алабызмы, сиңа 40 яшь дип? Алабыз.
Һәм менә 40 бит инде миңа җәй көне тулды.
Ияләшә башладың сиңа. Аңа хәтле бер кайчан да, мин чынлап та менә кызлар э, әйтәм, бер кайчан да яшемне киметеп әйтми идем. Һәр вакытта да менә 35, 36, 37, 38, 39 рәхәтләнеп әйтә идем, бер дә уйламыйча, әйе. Ә менә һәм 40 булгач та миндә аны теге бер дә ничектер Уңайсызланырмын кебек түгел идем. Шул ук көнне, шул ук көнне миңа әллә ничек булып китте. Мин ул санны әйтә алмыйм. Менә үзем, э, менә кешегә менә Әйтмә.
Әйе. Э, Әйтмә. Шуңа күрә мин ничек хәл иттем? Ничек? Әгәр дә инде кеше белә икән, белсен. Әгәр дә белмиләр икән, мин үзем әйтмим. Сиңа 20 яшь.
Афишировать итмибез.
Син бел, мин сине аңлыйм. Без бит бер яшьтәрәк. Менә миңа әле 40 тулмаган. Мин инде хәзер безнең

Бер кешесе мин беләм, андый кеше һәрвакыт та була синең якын тирәңдә. Мин ул Венера, 50-гә китәсез 40 тан. 50-гә китәсез.
Ә 50 яшьтә әйтәләрме 60-ка китәсең дип? Анда әйтмиләр. Әйтәләр, нишләп әйтәләр инде? Кызлар, хәзер бит тормыш үзгәрде, хәзер яшь тә, минемчә инде бүтән ни белән санала. Менә элек ул 40 яшьлек инде син әле олы яшьтәге әби идең инде. Мин хәзер бит инде Аллага шөкер, кешенең э, тормышы да э, озынайды шуңа күрә э, яшь бара кыяфәт үзгәрми ким дигәндә ну сөмбел мин сине белгәннән бирле плюс минус син шундый әйткәнем бармы сезгә имә кәрим тинчуринның камалларның язган пьесалары имә утызынчы елларда анда пьесаны ачасың и действующие лица язылган 40 яшьлек карт. Элек ул вообще карт саналган 40 яшь. Минем әби әйтәйде, чыннан да 40 яшь җиткәч, яулык бәйләп, капка төбенә чыгып утыралар иде инде. Күз алдыгызга китерә аласыз. Кая яулыгын?
Минем менә истә әниемнең, име, менә иң беренче шундый ничектер иң образы менә аңа 36 яшь. Вот ә, мин беренче класста, әнигә 36 яшь. Һәм ул миңа теге олы кеше инде менә мин әнине шушы яшьтән хәтерлим үзем. Ә, ә хәзер бит инде 36 яшь бит инде яшь кыз булган бит инде 36 яшьтә. Безнең ә- әни 38-дә тапты менә минем сестренканы, без биш кыз. Ну, Шуны уйлап карасаң бит инде. Шулай. Я мин яшь- 38-дә яшь таптым булган. кызны, я. Ел барган саен, яш, яш барган саен теге син уйлыйсың. Элек мин уйлыйм, 18 яшьлек кешеләр все уже карт кешеләр дип. Мә әйтәм, гафу итегез. Кайчан уйлыйсыз?
Бу яшь вакытта теге бер уе, 11 11 яшь булган микән инде, мә әйтәм, 18 яшьлекләр все инде аннан соң тормыш бетә дип инде. Оказывается, арманда бара да бара, бара да бара. Гафу итегез, мин матур яшь егетләр, кызлар. Кызлар, миңа калса әлеге комплексларны безгә тагалар. Ул нидер традиция дә бар, чөнки мин хәтерлим, миңа 18 тулгач, Әби әйткән иде, уналтыда, унҗидедә э, кызның гүзәл чаклары дип. Мин әйтәм, әби унсигездә дә бит инде. Белмим, мин дә җырларда алай җырланмаган дигән иде, әби шул истә калган. Унсигез яшьтә шундый сүз әйттеләр. Унсигез яшь бит инде ул син әле бер генә. Мин уйлыйм, без әле хәзер дә менә Роза кебек, без ачыла гына башлыйбыз. Бәлки ми- мин Антоновка дим үземне. Менә мин Роза түгел, мин теге соң өлгерә торган Мин алма. чыннан гына әйткәндә, әле менә яши башладым гына кебек. Менә бүгенге көндә мин чыннан да, әйе, минем үземнең нинди дә анда тәҗрибә, анда нәрсәдер эшләнелгән, эшләнелмәгән сынаулар, әйе. Әлбәттә, инде һәр кешенең кебек бик күп әйбер булды инде бу 40 ел эчендә, әйе бит. Ләкин Хаман да әле менә, әле менә яши башлыйм кебек. Яши башлыйм. Әле барысы да, әйе, иң, иң кызыгы, иң матуры әле алда кебек. Амин, Мин амин, инде шуңа ышанам һәм шулай булыр дип. Ә бу нәрсәдән килә соң бу синең теге ниндидер э, эшләр эшләнеп һәм җиңеллек күргәннән соңмы менә шундый фикергә килдең син? Бәлки ул э, барыбер ниндидер канәгатьсезләнмәү белән дә бәйледер. Чөнки э,
40 яшь теге- аеруча бит әйе, инде ул шундый а, яшь. теге яшерен батырын түгел бит инде. Әйе, те- кү- күп әйбер эшләнгән, ләкин күп күп әйбер эшләнелмәгән. Ә, ә, Һәм алары да 40 яшькә бит булырга тиеш кебек, һәм инде алар мәсәлән юк хәзер. Это называется кризис среднего возраста. да, э- это оно, да? Это оно, это оно. Потому что э, яшь Эх, а мин чакта белмәгән. 40 яшькә хәтле име, синең планнарың бик зур. Алар күп, и алар алдадыр кебек, или син аларны обязательно башкарасың кебек, име? Ә 40 яшьтә син уртада басып торасың, име? Артка карыйсың, моны эшләнгән, и алга карыйсың, и кажется, уже теге планлаштырылган әйберләрең уже булмас кебек. И как будто кайберәүләре точно булмас кебек уже син шуңа. И вот это начинается вот это вот то, что не сложилось, не случилось. Ә синдә булды ул да? Конечно, вообще өстемнән танк узган кебек булды кызлар. Соң мин университетка психологка кердем укырга шул шуннан.
Минем иртә белән уянасым килми иде кызлар. Ул шундый куркыныч әйбер ул. Аны берничә итеп булмый. Аны дәвалап та булмый. Үзеңне җыеп та булмый. Җыясы да килми үзеңне. Ул менә вот чын чынлап менә шундый. Ул депрессия белән синең бергә булган. Мине э, бары тик э, эш кенә. Эш баса.
Эш кенә. Мин менә әгәр дә Э, шундый менә күңел төшенкелеккә биреләсең икән әгәр дә сиңа ул көнне ул көнне бер кая да барырга кирәкми икән все син менә көне буе ятырга шулай э, әгәр дә хәзер бит инде менә шул үземә юбилей уйлап таптым мин аллага шөкер уйлап утырдым да әйтәм бер бер миңа бәйрәм кирәк бер максат кирәк алга барырга кирәк нәтиҗә төгәлләргә ничектер төгәлләп юк зат уйлап уйлап таптым дигән ул шаярту гына ул чыннан да шулай әле инде егермедән ортыграк та инде хәзер бит инде э, дөресен генә иҗатка егермедән артык ел шулай егермедән артык ел э, көчләремне җыям шуны эшлим сольный концерт булачак сезнең нәтиҗә ясарга эш белән бүгенге көндә эш белән яшим бүгенге көндә иҗат белән э, яшим менә кырык яшемә мин шуның белән килдем ә инде

Мин инде күптәннән, укыган вакытта бер әйбер шундый истә калган, ул әйтә, шундый тартмачыклар була, ди, алар ябылмаса, барыбер син, ул ничә дә булса да, кырыкта булса да, әйтик, кайбер кешеләр бар, алар, мәсәлән, егерме яшьтән үзләренә хаталар ясарга рөхсәт итмиләр. Менә алар гел менә әниләреннән куркалар, башкалардан куркалар. Алар шундый дөрес кенә яшиләр, мәсәлән. Кемдер егерме яшьтә бер мәртәбә эчеп карый, анда агулана, белим тагын нәрсәдер эшли. Менә бөтен теге какей әйберләрне эшләп карыйлар, име? Бөтен кеше дә без кеше. Кемдер тартып карый, кемдер белим үбешеп карый, кемдер яшәп карый, кемдер Куркыныч, үбешү бөтенләй куркыныч. Үләшәсе тагы фырыла.
Һәм ул бөтен менә шушы тартмачыклар кешенең булырга тиеш икән. Менә ул яратып та карарга тиеш, ул бәлки ялгышып ялгышып та карарга тиеш, ул бәлки аерылып та карарга тиеш. Менә шул тартмачыклар булырга тиеш. Ә кемнең алар юк? Аларның 40 яшьтә шул теге аны куып тозга кузгалып китә. Алар аларны тутырырга кирәк икән кешенең күңелендә. Шуңа күрә кайбер кешеләр 40та, 40та теге кызлар кебек анда үзләренә нәрсәләрдер Сәйттә башланды. Кемдер кыска киенә, кемдер нәрсә. Минем хаталар җитәрлек булды. Синең менә нинди сынаулар, нинди киштәләр ябылмаган?
Ну, иң зурысы инде ул әлбәттә теге кияүгә чыгып карадым инде. Аллага шөкер. Аллага шөкер.
Барып кайт. Бер кеше әйтә алмыйсың, Билалова 40 яшенә җитеп кияүгә чыкмады дип чыгып карадым. Юк, караганда түгел, син бит ничә ел яшәгәнсең?
6-7 ел.
Бер цикл ул.
Әйе, мин Мәскәүдә бит яшәдем инде ул вакытта. Шуның өчен генә Мәскәүгә киттем мин. Гомумән, Мәскәүдә кайчандыр шулай яшәрмен дип бер дә уйламаган идем, чөнки гомумән теге 2006да без укырга киткән идек Мәскәүгә, бер ел шунда укыдык, яшәдек. Мин аннан киткәндә, мин Мәскәүгә беркайчан да бармыйм дип, шундый уйлар белән, шундый яратмадым инде. Минем шәһәр түгел, шулай, шундый уйлар белән киттем мин Мәскәүдән. Дүрт елда мин анда яшәргә килдем. Бер кайчан бер кайчан да булмый дип, булмады дип әйтмә. Бер кайчан да дип әйтмә, бер кайчан да. Сүз күфер килә дип әйтмә, шулай эшләмим дигән киресенчә була.
Мин ул аерылу турында бик әллә ни күп сөйләдем дип әйтә алмыйм, ләкин теге барыбер э, кайбер интервьюларда да әйткәләдем инде.
Ни өчен барып Хатын кызларга файдалы булсын, ниндидер киңәшләр бирсәң генә әйбәт. Безнең тапшыру хатын кызлар өчен күбрәк менә. Ни өчен бирелгән дип уйлыйсың сиңа ул? Менә шул ситуация. Нинди тәҗрибә тупланды?
Беләсезме, мин уйлыйм, барыбер бер, бер кешегә дә киңәш биреп булмыйдыр. Чөнки һәрбер ситуация ул үзе ничә менә һәрбер һәрбер аерылышу һәрбер өйләнешү ул ул аның сценариясы үзенеке менә минеке шулай булды кемнекедер икенче була мин аны менә минеке шулай булды да сезнеке дә алай була дип әйтә алмыйм бит инде характерлар сезнең килешмәде ләкин мин нәрсә белән горурланам без шул илекеге ирем белән барыбер матур итеп аерылыштык менә мин мин менә Единственный нәрсә турында әйтәм ич, менә мин һәрвакытта да әйтәм, менә мин кеше бик күп теге, бик күп аерылышалар бит. Аерылышулар хәбизер, хәзер бик күп. Ә минем исем китә, менә талашып анда, сугышып, э, сутлашып, әллә ничә бетәләр микән? Ну, безнең вообще алай булмады. Без менә хәтта хәзер дә Туган көн белән теге шаһзадәшә бер-беребезне котлый алабыз. Әйе.
Ул нәрсәдән соң менә менә мин беләм, әгәр дә инде бик кирәк булса, менә бик менә мин Мәскәүдә алай була, менә хит нәрсә булсын, әгәр дә мин аңа шалтыратсам, ул миңа беркайчан да юк дип әйтмәячәк. Но без аның белән әлбәттә теге аралашып яшәмибез, аның хәзер үз гаиләсе. Мин теге аңа бәхет кенә телим. Һәм мин шуның белән горурланып әйтә алам, менә шулай иттереп аерылыша алгач, әйбәт инде ул. Әй, ул чыннан да. Бу шәп тәҗрибә. Ну, әлбәттә, безнең теге балаларыбыз булмаганга да инде шулай булган. Ләкин әле балаларсыз да бик теге ямсыз аерылышалар. Мин һәр вакытта да теге ир белән генә түгел бит инде тормыш барганда былай очрашып йөрисең дус булып яши дуслар белән дә кайвакыт аерылышасың һәр вакытта да матур аерылышу саубуллашу саубуллашу өчен әйе кешечә кешене рәнҗетмичә әйе кешене рәнҗетмичә начар сүзләр кычкырмыйча әйтмичә чөнки нәрсәгә аның әйе нәрсәгә кирәк ул бер кешегә дә кирәкме син үзең сайлагансың син дус булгансың мәсәлән бәлки вообще минем теге эгоизмдыр. Бәлки мин аны үзем уйлап, үзем өчен шулай итәмдер. Чөнки мин, әгәр дә мин бер кеше белән, берәр кеше белән талашам икән, һәм әле үзем гаепле булмасам да, мин аның өчен борчылып йөрим. Шушы ситуация өчен минем үземә авыр. Мин хәтта менә үзем гаепле булмасам да, мин беренче килә алам. ләкин мин ул ситуацияне төзәтәсем килә минем ул теге таш белән йөрисем килми груз аның өчен көчле булырга кирәк мин бара алам беренче беренче бара алам беренче бара алам һәм мин сөйләшү өчен Менә качып анда Качып, нәрсәдер арттан көтеп, нәрсәдер арттан сөйләнү, нәрсәдер сөйләп, әйе, мин андый әйберне вообще Бик яратмыйм. әйбәт. А, Һәм менә и- ирем белән дә, Аллага шөкер, без шулай итеп аерылыштык. А, Бер ниндидер аның хәтта начар ягын да әйтә алмыйм, кызлар. Бик күп, бик күп кеше Син бит Әйе, бик- уникаль әйе, бик ханым күп булып кеше, чыгасың бик әле. күп Бер- кеше әле аны теге без аерылышка өчен Сөмбелне, ул бит инде әйбәт кеше, нич- ну, нәрсә, нәрсәгә сез аерылышасыз? Әйе. Ә менә Һәм син нәрсә дисең, нәрсәгә аерылышабыз?
Мин нәрсә өчен аерылышам? Теге мәхәббәт бар, бар э, хөрмәт итү дигән әйбер шулай бит, ир, ир буларак. Һәм мин, мин үзем шундый гаиләдә үстем, минем һәрвакытта да әти безнең лидер баш баш патриархаль гаилә әйе шундый чыт чын татар гаиләсе әти көне төне эштә акча эшли ни традиционный гаилә безнең өчен тырыша әни эшлисе килә икән эшли эшлисе килми икән эшләми ул һәрвакытта да безнең белән мин шуны күреп үстем минем өчен бу шулай булырга тиеш ничек кенә минем ирем әйбәт булса да, ә менә әзерәк э, образ белән әйе, образ белән тәңгә килмәде менә шушы ни. Ул уже йомшаграк булып чыкты. Аны аннары мин карадым аның гаиләсенә. Аның гаиләсендә дә шулай. Һәм алар өчен ул норма. Ул ул бит начар түгел. Начар түгел. Мин аны э, үзем теге ризалашып чыктым мине бит бер кеше дә көчләп э, аңа кияүгә бирмәде мин аны үзем сайладым үзем чыктым э, һәм үзем аннары хәл иттем мин ул кешене бәхетле итә алмыйм чөнки ул да мине бәхетле итә алмый һәм нәрсәгә менә бер беребезнең теге вакытны тотып торырга әйе әрәм итәргә сезнең китаптагыча ничектер син менә сөйлисең имә ул бит шулкадәр дөрес фикер кешеләр шулкадәр аска төшеп бетәләр теге Ну, әйтеп тә булмый, чыннан да үпкәләр була. Син вакытында әйбәт килеш, яхшы килеш. Әйе, аны бәлки без анда тагын ничә ел сузылган булса, бәлки ул э, хәзер инде мин Ямсыз килеш тә булыр иде. характер үзгәрә бит инде. 40-ка җиткәч. Бәлки мин э, алай ук теге матур иттереп аерылыша алмас идек, белмим. Э, Ну, бу чыннан да яхшы сынау һәм син моны лайыклы итеп үткәнсең чын тел мәгънәсендә һәм мин үземә нинди аннары нәтиҗә алдым аннан соң мин аерылгач төгәл белдем нинди кеше мин теләр идем һәм нинди кеше белән мин тора алмас идем синең уже башыңда образ бар ну ансы да бигүк әйбәт әйбәт түгел кызлар алай алай алай менә ничә ел бит инде хәзер шушы образга Туры килерлек кеше юк. Бәлки ул хәзер безне карап утырадыр. Нинди кеше? Кая безнең камера? Әйдә без әйтик әле, ниндирәк кеше соң ул? Бәлки чыннан да карап утырадыр. Чынлыкта э, таныштыруда да Юк, Венера әйтте бит инде, ул нәрсә күреп үскән. Әтисе лидер, ул гаилә башлыгы, ул ниндер ышанычлы, аның артыннан ияреп барасы килә, шулаймы? Менә кызлар менә Белмим менә сез без сезнең бигаләне бер якын аралашмыйбыз. Без танышлар, без беләбез. Күрешеп белешеп барабыз. Ләкин мин кайвакытта үзем дә гаҗәпләнәм. Мин шундый төрле фикерләр ишетәм үзем турында. Менә кем мине беренче тапкыр мәсәлән күрә, әйеме? Кем кемдер өчен мин шундый ниндидер теге стерва хотя мин менә бер дә үзем алай дип уйламыйм кем кемдер мине шундый бик шундый йомшак ни шундый гына тәти генә дип белә инде бит мыштым гына үзеннекен эшли торган аннары мин үзем уйлыйм уйлыйм уйлыйм торам Чынлыкта мин нинди икән? Чын менә чынлап мин төрле-төрле образлар менә тудырам һәм хәзер инде үзем дә кайвакыт теге әйтә алмыйм. Ә минем уйлавымча мин һәрвакытта да чын. Менә ул вакытта да мин чын, нинди дә әйе, мин Синең бер өлешең булган. Әйе, мин була алам теге нинди дә шундый көчле, каты сүзле. Әйтимме? Әйе, нинди. Беренчедән син хатын-кыз.
Ә икенчедән син артистка. И син нинди булсаң да, син гел чын. Сиңа төрлечә ярый. Шулай бит. Мин менә шулай дип әйтәчәкмен. Һәм тагын әле әйтергә кирәк, син бит татарча, русча алып барасың, җырлыйсың. Мырау батырда төлкене уйный, мин аны танымадым, Зөлфия. Венера Миганбара гына язды. Мин син булдыңмы ни ул? Искиткеч итеп уйный, актриса да. Ул бит минем хыял, Зөлфия.
Иә. Кит инде, минше барып карамадым Минем шундый хыялым бар. Ә нишләп әле, әле мин вакыты хәзер. Әйдәгез менә иң башына хәзер. Әзрәк иҗатка әйләнеп кайтсак. Иң беренче мин мәктәпне мин алтын медальгә мәктәпне укып бетердем. Ого! Һәм Венера. Коллега, коллега, алтын медаль, кызыл дипломнар.
Һәм әти минем һәрвакытта да теге көчле шундый кеше бит инде ул теге ә кем булып эшләде әти әти минем гомер буе җитәкче булып эшләде ул шәһәр системасында аңа менә быел җитмеш яшьлек юбилеен уздырдык әтигә шәһәрдән менә медшина грамота бирделәр аңа мин шундый әти кызы әйе мин тоже шундый чын чын чиновник э, кызы мин әйе э, казанда үстем бит инде мин һәм Әлбәттә, әтинең шундый алтын медальле кызының сәхнәдә җырлап йөрүен теләмәгән иде. Ә теләмәдеме? Юк, теләмәде.
Ул гомумән мине анда җибәрәсе килмәде. Ул мине финанс институтка кертәсе килгән иде. кірте алмады мен хәтта экзаменді да бердім бардым берерге бермедім бере алмадым чөнки мен мектепте әйбәт укыдым ләкин анда бит экзаменда мәктәптән тыш анда бит инде бүтән уже анда биремнәр анда мәктәптәге теге ниләр генә түгел әлбәттә анар теләк тә булмагандыр инде әлбәттә соң математиклар да шуңа әзерләнгән кешеләр дә шунда бара ул да монда килә тиз теләгәнгә генә булмый бит шуңа күрә мин анда керә алмадым һәм инде Без әни белән бардык. Ну, былай гына. Әле әйтик әйтмичә дә бардык былай. Гөлчентаевка күренергә.
Минем шул актриса, драма актрисасы буласы килде. Э, мин аңа күрендем мин аңа ошадым ул миңа әйтте сөнбел ну менә мин быел э, минем җимим ди быел җимим әйе син бер елга хәзер ну теләгең булса бераз җәй кереп тор аннары киләсе елга килерсең ди Ул вакытта хәзер тегендә финансовыйга кермәдем бит инде мин. Ул вакытта шул мәдәният һәм сәнгать университеты иде ул вакытта Салават Закиевич ачты курс җиде. Театральный институтта эстрада бүлеге. Иң беренче әлем, иң беренче ачу, беренче ел җыялар. Шунда күрендем, шунда киттем экзаменнар бирергә. Алдылар. Алдылар шунда, әйе, бюджетка, анда без 7-8 кеше генә булдык без. Анда инде матур аудитория, без белмим, булганыгыз бардыр инде анда. Мин анда укыдым. Ул аудитория элемне анда теге яңа агач исегенә әле. Өр яңа ул аудиториягә без кереп килдек. Ул вакытта 2000дә. Әти, әти. 2000дә икенче ел, әти. Ну, әти нәрсә дисен инде, әти бит инде бары Белмим, хәзер төрле бер- ситуация. хәзер Хәзер хәзер бик горурлана, Юк, юк, бер- хәзер э, мин ди- бер кая да кер, кермәсәм дә начар бит инде хәзер. Ә, В любом случае бераз җир алтын кергән- медальле кызы.
Әйе, алтын медаль хәзер мин бит бер Әйе. елны югалта алмыйм. Шуңа күрә ул инде ризалашты, мин шунда укырга кердем. Хәм шуның белән бәйләнеп китте инде тормыш э, сәхнә белән уже беренче курста ук инде мин беренче җырларымны иҗат итә башладым иң беренче җырымны үзем яздым фараның студиясе минем өйнең янәшәсендә генә иде шул аларны табып алар белән шушы җырны яздырып э, анда радиоларга биреп ну шуның белән әйләнеп әйләнде инде бу тормыш хәзер китте китте китте Онытылды бу икенче елга э, театрга, театрга керүдергән уйлар онытылды. Калдым хәзер бу эстрадада. Ләкин мин э, бер елдан соң юридик факультетка барыбер кердем заочнога. Әти өчен. Әйе, әти өчен КГУның юридик факультеты. Күп кешеләрне безнең карап утыручылар арасында да бардыр. Әти өчен дигән дипломнар язганнар. Кызлар, менә әйтәсем килә. Менә миңа ул вакытта 16 яшь иде. Мин мәктәпне укып бетергәндә, яме. Ну менә 16 яшьтә ничек инде син бөтен тормышыңны хәл итерлек решение принимать ясарга тиеш. Барыбер дөрес әйбер түгел. Ярый менә хәзер, по-моему, хәзер 18 яшь бугай инде мәктәпне бетергәндә, әзрәк олырак бугай инде балалар, әйме. Барыбер әзрәк алар инде гомумән теге аларның хәзер балалар бүтән балалар безнең кебек түгел инде. Хәзер дә анда кечкенәдән кешеләрне нитәләр бугай, сәләтенә карап, айыра башлар, ничек профильле.
Юк иде безнең әле. Без совет, совет, совет заманасының без әле теге нейне итәгенә элек ташлай бит. Переходный период безнең шундый. Үзгәртеп кору чоры. Әле егырга да эләкмәдем мин. Как раз бер елдан соң. Ой! Шуңа күрә мин әлеге менә Сөмбел булса, мин юридик факультетка әлбәттә укырга кермәс дидем. Ну, ну хотя бы мәйтәм, ну нишләп инде мәйтәм мин, ну хоть журналистикага керергә булган бит инде. Там инглиз теленә мәсәлән, мин телләр яратам. Ну шулай насыйп булган да инде кызлар. Син укып бетердеңме?
Укып бетердем. Әлбәттә инде сорышы бармы моны?
Мин шикләнмәдем дә кызлар. 6 ел минем кызыл түгел инде ансында зәңгәр, зәңгәр.
Алтын медальле кеше, мин әйтәм, башлаган икән, ул һичшиксез ахыры җитәргә тиеш. Гомумән, Минем өчен шундый э, минем характерның теге бер ягы инде ул. Әлбәттә, мин башлыйм икән, миңа бетерергә кирәк. Э, Причем болай гына түгел. Әйбәт иттереп. Әйе. Әйе. Әйбәтләп иттереп. Мин нинди генә эшкә тотын- тотынсам да, мин, конечно, әйеме перфекционист. да, да. Һәм мин эм, теге әле менә соңгы елларда шулай ук иҗатта менә ул чагыла инде. Эм, Кешегә делегировать итәргә Әйтә белмим, куркам. Әйе, мин все үзем, үзем, үзем. Ә бит менә ул да, ул да дөрес түгел. Менә миңа теге кешегә аңлатканчы менә үзең э, эшләргә җиңелрәк кебек. Эй, кызлар. Кайчан?
Июньдә? Ә мин июльдә.
Иң мөһим әйт әле безгә Сөмбел файдасы тидеме? Берәр берәр мәртәбә генә булса да. Юк, кызлар, тимәде. Әлегә, әлегә.
Чөнки мин документ эшен гомумән яратмыйм. Ул минем өчен вообще шундый Уф, ну бу да яхшы нәтиҗә, син аңлагансың димәк. Инде аңлагансың. Ярат, моны яратмыйм. Бу бит яхшы нәтиҗә, кызлар шулай. Ләкин барыбер теге
документ эшләрендә дә төгәл булырга яратам мин анысы бар инде тәртиптә булырга тәртиптә файдасы тигән сөмбел кара әле менә син бит хыяллангансың актриса булырга әйме драма театрына сине фәрит рәфкать чакырган бер елдан кил дип син аны оныттыңмы или син юк онытмадым онытмадым ул хыял ул хыял минем бүгенге көндә дә яши мин беләсезме мин һаман да өметләнәм мин кайчан булса да безнең шәһәребезнең берәр театрына чыгып Ну, хет бер роль булса да уйнар микән? Әгәр режиссерларга әйт, хөрмәтле режиссерлар, менә алар безне тыңлап тора. Үзе үзе җырлый, үзе бии, үзе сөйли. Торган.
Үзе әле яшь кызларны да уйнарга мөмкин. Әйдә менә чын күңелдән әйт, хөрмәтле режиссерлар, хөрмәтле режиссерлар.
Алыгыз мине. Алыгыз мине. Бер рольгә име?
Карале, син белмисең, сиңа бер сүз әйтәм име? Безнең менә театрга хәзер Айдар Талгач Забаров килде. Мин ишеттем.
Без укый башладык, яңа пьесага утырдык. Анда беләсең кемне чакырдылар? Кемне? Илгиз Мөхетдиновны. Драма театрына чакырдылар. Шуңа күрә хәзер замана үзгәрде. Барысы да мөмкин.
Кастингларга йөрсәң, сине кинога да чакырырга мөмкин, и спектакльдә роль бирергә дә мөмкин. Кызлар, но мин бит әле үзебездә филармониядә барыбер уйныйм. Әйе, хәзер филармониядә шундый матур спектакльләр куялар кызлар. Җырлы, биюле, мюзикллар, әйе.
И синең рольләреңне монда бөтен шәһәр сөйли. Иң беренче минем ролем ул Золушка. Без чыннан да ул инде бер бөтен кызларның хыялыдыр инде. Инде без бөтен шулай киятне укып үскән кызлар. Шулай киятмәтә, чыннан да без бик матур әкиятләр. Золушка иң беренче, иң беренче куелган безнең әкият һәм инде мин бик шат шушы беренче итеп Шу рольне э, мин Главный роль э, Золушканы прям билгеләсә. Прям Золушка.
Золушка туктале. Ну, бу универсаль артист. Ул уйларга мөмкин татарча.
Көлсылу. Көлсылу.
Көлсылу. Син чын чынлап әверләсең аннары шундый принцессага, әйме? Әйе, кызлар, менә беләсезме, ул менә Золушка да, әгәр дә без аны бит инде без теге театрда кебек аны ай саен уйнамыйбыз без теге. Мөмкин 2 айга, 3 айга бер уйнарга, әйме? Тәмле. Без аны барыбер мин аны репетировать итмим. Менә мин чыннан да мин анда чыгам һәм мин Яшим. Әйе, мин менә ничек ничек яшим, менә шулай яшим. Ничек беләм? Әйе, менә шулай, әйе. Ул бит ул все уже сингән уже ничә ел буена теге без аны уйнап. Ә син үзең көлсулу итеп э, тоясыңмы? Әйе, әйе. Ул менә чын чынлап анда менә тоясың. Прям миңа бик рәхәт инде.
Күрелә анда ул көлсулуның ариясы кайсы әле ул?

Сөмбел, син беркайчан да артист була алмыйсың дигәннәр инде. Ой, без ничә тапкыр ишеткән бар бу сүзне, әйе, монда әйе, килгән әйе. артистлардан. Да, Салаза кич Күрәсең.
әйтмәдеме сиңа, чөнки ул Салаза берничә кич. кешегә әйткән. Ә ул әйтә икән ахырда, менә Данир Тикшерде Сабиров синең. әйтте, мин махсус әйттем сиңа дип әйтә икән. Әйе. Чөнки киресенчә менә син Ә э, инде ул әйтте, ул әйтте.
Без Салаза салайбыз.
Кивич, сез бөтен студентларга шулай әйткәнсез ахрысы. Күрәсеңме, чыннан да эшли бит. җырлыйсың да биисең дә сөйлисең дә ди алай булмый ди кеше бер әйберне генә әйбәт эшләргә тиеш ну мен әйтәм ну мин бит инде нишләтим инде бөтенесен дә әйбәт эшлим нишлим соң мин теге нидәге кебек бер якка матурларны аерганнар бер якка маймыл гына кайсылайга барыйм икән дип берәү баемып калган миңа чыннан да ошый кызлар мин сөяргә дә яратам җырларга да инде әлбәттә яратам уйнарга да яратам мин барысын Мин менә без бит ә, мин бит вокалчы түгел. Мин вокальныйны бетермәдем. Мин эстрада артисты. Менә Бәлки мин син чынлап мюзикл та үземне артистыдыр. эстрада артисты итеп хис Әйе, итәм. Ә әйе. эстрада артисты без бит инде менә стажировкада Б- булып кайттык синтез. Мәскәүдә. Мм. Ә, Жанр. Ул вакытта ра- ГИТИСта, Әйе, әйеме? әйе. Алар да менә эстрадада, алар менә бөтен әйберне эшлиләр. Әйе. Алар шәп итеп бииләр дә, җырлыйлар, Сөмбел, сөйлиләр. дә, әйдә. тик Э, Салават Закичның сүзен хуплап әйтәсе килә, шундый бер теория бар бит, үрдәк теориясе дигән. Үрдәк оча ала, бөркет кебек түгел, йөзә ала, балык кебек түгел, йөгерә ала, әйтик анда, ягуар кебек түгел. Ул менә бөтен әйберне дә булдыра, ә менә бер бик яхшы булдырган әйбере юк дип, ул чыннан да шундый бер теория бар, бер әйбергә генә фокусны юнәлтергә кирәк, чөнки фокус булган җирдә синең игътибарың, көчең һәм шул җир генә үсә дип әйтәләр. Андый теория бар. Тик Һәрвакытта да була аерым искәрмәләр. Менә ул искәрмә безнең Мин ул Сөмбел теория Билалова. белән риза түгел бөтенләй дә. Чөнки без тумыштан һәрберебез төрле-төрле-төрле. Менә тагын бер теория бар име, дайверлар һәм сканерлар. Кешеләр бүләләр ике нигә, Әйе. типка име. Менә ул дайверлар, ул минем Тәлгать, ул минем ирем име. Менә ул режиссер ут куючы буенча име. И ул шуның бөтен нечкәлекләрен белә, ул он погружается в эту Аска. работу, аска китә. Мгм. Ә мин сканер, Мин менә мин менә бер заманны гөбәдияләр генә пешермәкче идем заказга. Калдырып бөтен артистлык эшен, понимаете? Аннары мин каллиграфиягә күчтем, мин матур язам каллиграфия мине. Мин әйтәм, все, хатлар яза башлыйм заказга, әйбәт итеп нәрсә. Аннары раз театрда вдруг, монда кинога киттем, эстрадада җырлап алдым Зөләйләләр белән, ниме. Ну мин сканер, мин Балалар белән эшлисең. Балалар белән эшлим. Ну мин я не могу в одно только дело погрузиться, минем өчен ул вообще недоступный әйбер.

Племяннигым да миннән әйбәтрәк рәсем ясый. Рәсем? Рәсем Мин менә кояш та ясый белмим. Кит инде, шулай. Менә минем өчен ул менә минем мәктәптә э, иң авыр фән ул изо иде. Изо. Миңа өйдә әни ясый иде. Мин, а почерк мин рызык, рызык, почерк.
Да? Язганда. Юк, аны почерк более-менее ярый, ярый инде, ярый. Кара, чыннан да уйларгайым, ә сез нәрсә эшли белмисез, кызлар? Менә мин уйлап утырам. Мин бу көз көне аңладым, мин гөмбә җыя белмим. Кызлар. Мин җыганым да юк.
Мине балык тотканым юк. Гөмбә җыганым юк. Барган юк гөмбәгә. Без бит э, Түбән Кама шәһәре янында яшибез һәм анда химический менә бу завод, ул безнең авыл янында гына. Безгә аннан гел ниндер отходлар нәрсә һәм җыярга анда җыярга ярамый. Һәм безне әнием өйрәтте. Кызым, безгә җыюга караганда җыймау яхшырак дип. өйрәтте дә. Мин авылда үсеп, дуслар, бер гөмбә җыя белмим һәм минем дә юк. Ә мин аларны шундый яратам икән. Без аны ашамый да идек, чөнки ярамагач ашамыйсың бит инде. Ә хәзер генә 40 яшькә җиткәч, килүе уже мин аңладым шакра. Мин гөмбә җыя белмим. Ниләр Грузия татарча ничек була әле Грузия? Ой, мин исемнәрен белмим. Кыскасы, рыжиклар, Грузия, мин үзем үлеп яратам шуларны. Ашау керә. Әгәр дә сез сатсагыз, мин рәхәтләнеп алам. Җиңелсәгез. Математика белән минем әйбер проблема.
Проблема.
Хәзер иногда калькуляторны ачып берне бергә кушамы да? Менә настолько, потому что менә институт культурага кердек без дә укырга, анда математика күрсәтергә кирәк, алай ярамый. Беренче курста гына әйбәт булды да математика, все, бетте дә, все, мин уже. Ну син яратмыйсың математиканы. Юк, мин яратмыйм. Калган нәрсә барсын да. Мин нәрсә, мин нидә, тимер аяк, конькиларда бик начар шуам. Мин тотынып кына бер кешегә шуны булдыра алмыйм инде, нәрсә тагын? Ә башканы булдыра зөт. Калганын булдыра, өйрәнәм бөтенесенә дә. Сөмбел, менә син хәзер э, э, э, Көлсылуны уйныйсың, димәк, тагын. Аладдинда Жасмин.
Героиня бар, бөтен төп рольләрне Морабатырда. Төлке бикә, Морабатырда төлке. Э, тагын нәрсә әле безнең ә безнең три богатыря дигән э, анда кем син дракон анда мин юк су ну су анасы дип әйтеп булмый инде морская царевна диңгез диңгез патша бикәсе буламы шундый анда анда прям безнең без гривны да үзебез салабыз анда бөтенесе димәк унсигез яшьтән алып кырык яшькә кадәр син бөтен бөтен Хыялы тормышка аша. Ну менә әйе, ләкин менә ләкин минем э, бу бит инде рус теге балалар әкиятләре. Ләкин әлбәттә хыял бар бит, бар. Мәйсәрә. Э, әйе, ну менә шундый ни диде безнең татар классикасында. Мин дә шуны сорыйсы идем, ни өчен менә татар классикасының берәр шундый әсәрендә әлбәттә. Сиңа туры килер юл.
Мәйсәрәме? Сиңа туры килер.
Татар хатын кызы. Э,
Бер комедиядә дә уйныйсы килә. Мин теге менә үлеп ярата идем балачакта теге Казан егетләрен. Менә шундый җиңел, җиңел, җиңел спектакльләрне инде. Куярга җыена безнең Айдар Заббар. Казан егетләрен. Казан егетләр яңадан. Анда булмыймы соң сезнең читкалар булса, белеп торыгыз. Мин случайно гына кереп чыгыйм әле сезгә. Зөлфия, бер сорау бар иде. О, Айдар, Талгат үҗисәбез. Бәлки Айдар да менә тыңлап тора бит, бәлки аның вакыты бардыр карарга. Аның вакыты бик күп бит. Шуңа күрә әйтәм ич, менә чын-чынлап әле менә ул хыял тормышка ашар кебек. Әле булыр кебек. Кара әле син. Ә, аны ул хыялларны беләсең, мин үземнең как раз концертларымда ашырам да. Чөнки элек э, менә ике концертны куйдым мин, аларның сценариясен дә, э, режиссурасын да мин үзем яздым. Опять-таки бөтен кешегә, бүтән кешегә аны ничектер ышандырып булмады, тапшырып булмады. Әймәтем утырдым да үзем яздым. Бу юлы да шулай булачак. Юк, бу юлы Бу юлы сценарий сае шулай ук үземнеке, ләкин бу юлы инде мин теге сценография буенча режиссер алдым. Чөнки тех, техник э, ягыннан мин э, белгеч түгел. Аңлашылды. Әйе, мин ул- миңа ул яктан ярдәм кирәк. Ә барыбер сүзләр, Сүзләр. фикерләр, э, барысы да үземнең. Анда Нәрсә төрле турында- образларга Әйе. керәчәк.
Нәрсә турында әйтәсең килә бу концертта? Ну, Нәрсә турында 20 бу? ел булгач инде әлбәттә 20 э, ел эчендә Иң ниндидер шундый төп моментлар турында сөйләячәкмен. Һәм беләсезме нәрсә шатландыра? Менә бүгенге көндә дә миңа Ну, иң беренче инде күп кешеләр яза. Без сезнең менә шундый беренче җырларыгызны тыңлап үстек. Ул инде минем яшьтә, минем яшьтәге кызлар, егетләр. Инде пелешләнә башлаган бер егетләр килеп басты. Инде хәзер аларга шөкер, мин инде аларны менә концертта көтеп калам. Һәм алар өчен махсус менә шушы иң беренче альбомымнан иң беренче җырларымны җырлаячакмын. Без дә яратабыз аларны.
Бу бит инде бик популяр җырлар. Мин ул җырларны күп еллар гомумән җырлаганым да юк. Менә хәзер, әйе, кайсы берсен яңартам, кайсы берсен шул булган килеш җырлыйм. Тиздән булачак һәм тамашачыларны без синең концерт Аңлашыла Әйе, көтеп калабыз. әйе, Бәлки без дә җыелышып килербез. Мин кызлар. сезгә, мин сезгә чакыру алып килдем.
Кызлар беренче мәртәбә безгә нәрсәдер алып килдегез. Чакыру еще бит әле тәмле нәрсәләрдә алып килгән Мин сезгә п- п- пирожный алып килдем. Рәхмәт. Ясадым. Бер Әле җылма. сезнең өчен кайгыртып, шикәрсез
карагыз әле бу бит ниндидер идеаль идеаль вообще мин кызлар чыннан да мин бик әйбәт кеше ләкин кой бер кеше никтер алай уйламый ә син алар турында уйламый мин синең турында беркайчан да бер начар әйбер ишеткәнем юк кешегә дә ярап булмыйдыр Сөмбел, менә без хәзер иҗат турында сөйләштек, име бераз э, шәхси тормыш турында да сөйләштек, име 40 яшькә җиткәндә мин үзем уйлап утырам хәзер. 40 яшькә җиткәндә нәрсә турында уйланасың? Һәм мин үземә, әйтик, 20 яшькә, 25 яшькә нәрсә әйтердем? 30 яшьләрдә бәлки инде аны аңлый башлаганмындыр. Мин үземә сәламәтлек буенча берничә киңәш бирдем. О, Кайбер кеше әйтә бит, теге мондый киңәшләр тегендей. Мин беренчедән әйтердем, күп, мәсәлән, күп уйлама, күп борчылма, артык күп борчылма. Буласы була, бу синеке түгеле, синеке булмый. Шуңа күрә һәр нәрсәгә борчылырга кирәк түгел дирдем. Һәм икенчесе, Э, көненә өч мәртәбә булса ике мәртәбә булса да ашарга кирәк теге э, ашауны нормага кертергә чөнки сәламәтлек бик мөһим ул үзен белгертә дип әйтә бу миңа кирәкле киңәшләрне язып куегыз язып куегыз чыннан да шулай мин менә хәзер үземнең теге менә апамның балаларына карыйм инде әйеме эх мәйтәм менә сез белсәгез иде хәзер Менә хәзердән үк аңласагыз иде, э, аның ничек мөһим икәнен. Ә, Шулай ук ашауның, дөрес ашауның, йоклауның вакытында йоклауның, димме? Э, Менә мин бик үкенәм, минем кайбер шундый ну привычкалар менә булмаган гадәтләр булмаганына мәсәлән аны менә балачактан әгәр дә алар булган булса бүгенге көндә бәлки минем күп теге кайбер проблемалар булмас иде кстати проблема турында син бит әйттең мәскәүдән әйе менә мин мәскәүдә мәскәүдән кайткач ун сигезенче ел иде ул гомумән әйләнеп кайту үзе бит әле ул әйме әйләнеп кайту минем өчен авыр булмады шулай ук менә бик күп кеше әйтә идем дә ничек инде мәскәүдән кеше кайтамыни теге бер киткән инде юк казанга кайталар әйе казанга хәзер мәскәүдә яшәгән кешеләр дә кире кире түгел ә гомумән казанга казаннан килгән кешегә анда шаккаталар ничек казан китә торган шәһәрмени дип хәтта шуңа күрә мин юк әле мин аерылышкач теге бер ел уйладым чыннан да китергәме миңа юкмы чыннан гына әйткәндә әгәр дә мин шул бер ел эчендә бүтән ир кеше очраткан булсам, анда, анда бәлки калыр идем. Ләкин үзем генә минем анда каласым килмәде. Үзем генә ну, авыр анда. Анда эш бар иде, мин анда алып бара башладым. Анда татар чаралары бик күп. Анда хәтта Казанга караганда да күбрәк иде бер вакыт. Мин әле гаҗәпләнә идем. Анда атна саен, атна саен бер нәрсә. Атна саен бәйрәм, атна саен туй дигәндә шулай иде анда. Анда эш бар. Бар иде, әйе. Ләкин кызлар секрет. Бер кеше, әйе, бер кеше дә белми. Мин Мәскәүдә яшәгәндә, хәтта Э, администратор болып та эшләдем э, ну анда бит инде бер кеше дә белми мине җырчысын белми алый бул гаеп түгел инде өлеш түгел менә ул ләкин татар кешесе татар кызы хатыны белән танышып менә аның э, балалар киемнәре белән без шөгыльләнә идек бик ошый иде миңа ул кстати әйе булганнан бар да була дип әйтә шуңа күрә
теге анда эшли идем ял көннәрендә я концерт я туй алып бара идем аннары яңадан шулай бер ялсыз бер ике ел эшләдем бугай инде мин мәскәүдә миңа чыннан да ул ошый иде чөнки мин ничек квартирага нәрсәдер аласы килде тегесен эшлисе килде монысын эшлисе килде шулай мин кайттым казанга җиңел кайттым теге ниндидер ни белән түгел ләкин кайткач әлбәттә булды ниндидер шундый нәрсә эшләргә Менә мин, мин кайттым. Әйе, мин, әйе, мин барыбер Мәскәүдә яшәсәм дә, мин җырлауны әллә ни туктатмадым, ләкин барыбер әзрәк иде мин. Барыбер монда кеше инде әзрәк онытканнар иде. Аннары күп еллар буена Сөмбел, мин инде ничә ел Казанда яшим. Сөмбел, син Мәскәүдән кайттыңмыни дип утырдылар. Мәскәүдә яшәгәндә Коры, син Казанда яшәмисеңмени? ди. Ну, дөресен генә әйткәндә, мин әле дә белми идем. Син кайткансыңмы, Менә, яшисең. менә, Бар бит шундый менә. кеше, ике Ә шәһәргә мин яшәп инде йөри торган.
бөтенләй Сөмбелнең кияүдә булганын да белмәгәнмен. Менә, сен- ансы да әле синең өчен яңалык икән. Ансы да яңалык.
Мәскәүдә мин яшәгән, недавно кияүдә белдем. булган. Мин э, кайттым һәм м, бер ел әти-әниләр белән яшәп алдым. Ләкин инде әтиемнең бит инде образын аңлагансыздыр. Миңа инде 30-дан артык яшь. Әлбәттә, мин О, без сине аңлыйбыз. Әйе, андый э, теге алай торып яшәп булмады, чөнки җә без талаша башлыйбыз, я нәрсә китергә кирәк дип уйладым инде, аннан аерым яшәргә кирәк, әйе, аерым яши башладым. Шул вакытта администрациядә эшли эшләп алдым, теге шундый эштә эшләп алдым әле мин официаль рәвештә. Анда инде сез аңлыйсыздыр, 9-дан 6-га хәтле көн саен. Без аңламыйбыз. Әйе, әйе, сез бер Аллага шөкер аңлыйсыз. Мин аңламыйм. Аңларга күз алдыгызга китерәсездер. Мин анда чыннан да үземне теге читлектә итеп хис итә идем. Иҗат кешесен әлбәттә андый эшкә утыртырга ярамый. Хәтта әтиең гомер буе шулай җитәкче булып эшләгән кызы. Әйе, әйе. Шуңа мин үземне эшләп алгансың.
Эшләп алдым, нәрсә икәнен беләм, ул миңа бик күп файда китерде, бик күп хәзер дә әле танышларым бик күп файдасы булды аның барыбер. Ул эшнең дә бик күп нәрсәгә өйрәндем мин. Ә, Ләкин инде 9 айга гына мин түздем. Мин 9 айдан соң киттем. Ләкин аннан соң бик каты шул сәламәтлек белән минем ә, Әйе, сынаулар булып сынау алдыйме? булып алды. Һәм беләсезме, ул иң авыр нәрсә ул теге ау- авыру авыру, ул. ә менә нәрсә икәнен белмәгән очракта, А. менә шунысы иң теге. Диагноз куя Юк, алмадылар.
әйе, Ә нәрсә нәрсә икән, нәрсә нәрсәдән икәнен.
булды? Гомумән, ничек Мин килеп чыкты бу хәл? Бик эм, Ябыктым. Мин Сәбәпсез.
вакытта 39 килограммга калдым бугай. Күз алдыма китерәсең, 39 килограмм менә. Сәбәпсез.
Әйе. Менә
бер тигез урында. Тик торганда. Тик торганда, әйе, ашау белән гидер проблемалар булды. Ашказан белән.
Әйе. Ну, менә теге температуралар күтәрелеп, теге. Депрессия булган итем фоне юкмы? Вообще
ниндидер теге сәбәбен таба сәбәбе шул әлбәттә менә борчылу дигән әйтәсең бит инде тревожность гомумән инде ул э, мин борчыла торган кеше это факт ул минем ул минем тормышымның иң зур э, минусы минем мин бик борчыла торган нәрсә бер мин борчыла торган юк Ка да, кирәкмәгәнгә дә, үзем өчен генә түгел, янәшәмдәге бөтен кеше өчен мин я- Тревожник, борчыла алам. Шуңа күрә ә, якыннар өчен, ниндидер ситуация өчен. Ә болай карап торасыз, син бөтенләй Юк. борчылмый Әйе, торган бик, кеше бик, шул. тыныч- бик тыныч дип күренәм. Әйе. Син а, бик органичный кеше шундый, Әйе. әйе. Менә, Нинди менә бер кызлар, теге- беләсезме, менә мин чыннан да менә бер, бер, м, әйтәләр бит, беркайчан да әйтеп булмый менә кешенең эчендә нәрсә икәнен. Чыннан да. Шуңа күрә э, мин хәзер вообще бернинди э, менә син шундый дип бер кешегә дә әйтмим чөнки мин белмим аның һәм киңәш тә бирмим ул менә әйе киңәш тә бирә алмыйм чөнки ул менә менә аның тышкы кыяфәттә ул бер э, эчендә вообще бүтән нәрсә булырга мөмкин бер кешенең дә оясы буш түгел һәм ул вакытта әлбәттә минем авырганыма бер кеше дә белмәде мин ярты елга вообще киттем. Социаль челтәрләр вакыты заманасы, ул вакытта теге самый теге кызган чаклары. Э, ярты ел мин анда бер нәрсә куймыйча, ну теге, ну вообще очмадым да, берничә җырлау да юк, концертлар да юк. Э, акчам бетте минем ул вакытта, чөнки э, анализлар. Әйе, ну юк, аерым яшәдем. 18 ел буймы? 18 ел,
шул әти-әни белә дә, инде апам белә. бер кешегә дә әйтми идем теге кая чакырган җирләргә ну просто бара алмыйм дип әйтә идем инде бер икесенә барып кайттым чөнки бар иде берничә туй аларга мин бармыйча берничә әле больниста ята әйе больниста ята идем әле больнистан качып ә нинди проблема иде соң нәрсә дип әйттеләр сиңа менә больница нәрсә дип ну менә кызлар ул теге Э, во-первых, не дейді шундый барыбер нервный истощение да буладыр инде. Э, ул хәзер дә, если честно, аның төп сәбәбен без белмәдек. Нәрсә шунда үзе менә ярты ел, ярты елдан соң үзе ничектер рәтләнеп, әлбәттә ниндидер миңа анда дарулар бирделәр инде, мин гормональный таблеткалар эчеп алдым. Синең выгорание булмадымы?
Яну, менә әйтәләр бит, выгорание. Ну, кызлар мин белмим.
Менә мин хәзер дә белмим, но ул вакытта, чыннан гына әйткәндә, все уже беткән идем. То есть минем там апам янымда утыра иде. Төшенкелеккә бирелеп, ниндидер вообще.
Ну, больницада мәсәлән.
Короче, это было страшно. Да.

аларны борчысы килмәде ну былай да инде теге аерылу да алар өчен шундый нинди мин иң борчылган кеше ул минем әти иде мин аның минем аның хәтле борчылмадым теге мин менә аерылдым әйе чөнки безнең чөнки безнең гаиләдә гомумән ул юк менә теге аерылу дигән әйбер ул менә иң иң мөһиме әйтәм ич барыбер хәзер дә ниндидер гаеп хисе бар. Менә әти-әнигә мин шундый борчу китергәнемә мин үземне гаепле саныйм бүгенге көндә дә. Менә аерылу белән дә. Өметләрен акламаган. Әйе, әйе, әйе, әйе.
Ну э, булса соң, менә аларның шундый идеаль тормыш, менә шушылар, аларның шушы авырлыгы сиңа йөк булып төшкән кебек. Менә синең дә алай булырга тиеш дигән сүз түгел бит. Ул бәлки синең тиз генә узыр иде дә, ул бит бик тиз була. Роза Сабитова әйтәме әле ул бер ел эчендә иң тиз э, Кияүгә чыгалар дип. Менә әгәр дә йөк итеп нитмәсәләр әти-әниләрдән. Ну, хәзер юк, беркайчан да, Аллага шөкер, минем гаиләм бик тату, үрнәк гаилә, синең үрнәк гаилә булуы кыен булганда.
Ну, теге матур яшибез дип әйтәсем килә. Бала чакта да безне мин бер тапкыр да әти-әнинең хәтта талашканын да ишеткәнем булмады. Менә беркайчан да. Ну, алар безнең талашканнардыр, ансыз булмый бит инде. Ну, алар безгә аны беркайчан да күрсәтмәделәр. Ну, һәм... син белеп торган еш, алар динозаврлар. Алар теге бу нитеп түгел. Аларга аларны яхшы мәгънәдә, чөнки андый гаиләләр бик сирәк дип әйтәсе килә. Шуңа күрә син әгәр дә үзең шуны аңласаң, башка кешеләрдә төрле хәлләр була. Һәм һәр кешенең тормышында шулай була. Синең менә шул идеаль портрет бераз Менә минем э, миңа әле күптән түгел генә кемдер әйтте. Ну, Сөмбел, ну, ну шулай була инде. Менә кайбер кешенең менә китаптагыча була, әй бит, дөрес, дөрес була менә, по, по плану, кагыйдә буенча. Ну, син, ну, смирись менә, синең алай түгел, алай уже булмаячак. Ә кем белә аны дөресе ничек?
Әйе, ничек булырга тиеш икәнен, шуңа әйтәм, шуңа күрә әйтәм бит инде, бер кешегә дә әйтеп булмый, киңәш тә биреп булмый, чөнки һәр кешенең тормышы үзенеке. синеке дөресе. Әйе, әйе.
Ой, минемчә, Сөмбел хәзер шундый кызык чор башланачак синең. Синең инде, синең әле матурлыгың да, башланды. Акылың да бөтенләй бер үзеңдә, менә 20 яшьтәге акылны искә төшерсәң һәм хәзерге ә матурлыгың шул ук. Сиңа хәзер сине булдырмаган эшең юк. Сольный концертны уздырасың. Сиңа ни игълан итәргә кирәк? Кастинг. Минемчә, егетләр белмиләр шушындый бриллиантның. Кызлар, гына да эш түгел. Эш түгел. Әйе, менә ул максат түгел менә миңа срочно менә миңа хәзер кирәк дип. Әлбәттә. Инде хәзер мин бер кая да ашыкмыйм.
Аллага шөкер, Аллага шөкер, мин бер килгәнсең. Просто хатын кыз өчен бит инде ниндидер внимание, игътибар, игътибар, әлбәттә, ул һәр вакытта да бар. Без артистлар, әйме, без ул игътибарны һәр чарада, һәр концертта алабыз. Әйе.
Ләкин менә
чын-чынлап менә үз үз кешеңне очратасы килә ул әлбәттә минем үземнең менә миңа әйтә син инде ияләнгәнсең дә ул сирәк кирәкми дә бер инде ул сиңа дип әйе ияләнү дә бар Әйе, әлбәттә, рәхәт бит менә. Теләсә кайчан торасың, ашарга пешерәсеңме, пешермисеңме син? Бер кеше, бер кеше дә берсен. Әйе, хочу пряник, да, хочу халву, да. Әлбәттә, онысы да бар. Ләкин ул бит китапта да язылган кеше үзе генә яшәргә тиеш түгел. Человек нужен человек. Да, человек нужен э, человек. человек. Тиешме, тиеш түгел, бер кеше белмәгән кешегә кеше кирәк. Нос кирәк, игътибар кирәк, сине аңлый торган. Менә һәр кешегә кызлар ул кызык бит менә дөньяда, әйме? үз кешең бирелә, ул бит кайдыр йөри, ул да тилмереп йөри бит синнән башка, аңлыйсыңмы? Ул да йөри менә, сине топ, монсы да былай түгел, монсы да былай түгел. Һәм сезне менә очраштырган ниндидер бер фактор гына җитми. Мин ирем белән гел бер урында йөреп торган. Безнең авылга кайт, Кан. Э, Анда безнең уртак дусларыбыз булган. Минем сеңлемнең аның белән фотосы бар хәтта. Ул без гел бер бер ниндидер җирлектә йөргәнбез. Ул Вакыты килгән, мин җитмәгән. киткән.
Менә без шулай йөргәнбез аның. Вакыты Мин килми. уйлыйдым, менә ниш...
мин бит инде 30-дан соң кияүгә чыктым. Мин уйлыйдым, нишләп, а, мәсәлән, кайда икән ул кеше дип уйлыйсың бит. Кем икән ул? Мин гомумән уйлыйдым, ничек ул кешеңне аңларга, шул кеше икән. Минем төп сорау шул иде. Ә ничек аңларга ул синең кеше икәнен дип? Әйе. Ничек менә аңларга? Менә хәзер мин иң мөһиме ялгышырга куркам. Ә ник?
Белмим. Менә күптән түгел генә кызлар әле берсе нәрсә турында уйлап утырдым. Карармын икән, бу Россия, Россия эстрадасында мәсәлән. Без бишәр, алтышар тап, унышар тапкыр. Ә бездә ярамый алай. Өйләнешәләр, аерылышалар, тагын өйләнешәләр.
Ә нишләп? Әйе, кем миңа менә әйткән, менә әгәр дә син чыннан да миңа сиңа ошаган кешене очраттың ди. Ну, Попробуй. Ошамый икән, булмый икән, аерылышырсың. Мин Максим Дунаевский белән сөйләшкән идем. Бер мәртәбә без аның концертын алып бардык. Марат Башарбиев һәм өчәү сөйләшеп тора. Мин гел алар белән йөри торган кеше түгел, но шундый ситуация булды. Һәм ул шунда әйткән инде, мин ди һәрбер яраткан хатын кызыма кияүгә чыктым. Ә өйләндем. Һәрбер ярат. Менә мин дә мәртәбә бугай.
Уйлап куйган идем күптән түгел. Ул шундый һәрберсе белән матур хушлашкан. Ул бит ул шул кадәр джентльмен, интеллигент. Ул менә шундый кеше,

э, нәрсәдер менә теге Инде. вакыт үтәр Зато кебек син аны менә попробуешь. кызлар Идеально аны должно гади быть, нидән башларга идеально. кирәк менә бу Үкенергә кирәкми. перфекционизмны Шакыр мин- хаман йөри. Ничек бетерергә кирәк? мин ул?
хәтта махсус бер вебинар алып караганым бар имә кызлар анда әйтәләр менә гади адымнардан башларга кирәк ә тик менә син язасың үзеңә белмим инс- э, анда белмим социаль челтәрдә ниндидер бер пост чыгарасың һәм махсус хата ясыйсың ул перфекционист өчен үлеш авыр һәм сені калдырасың сиңа әлбәттә секунд эчендә иң беренче әнием яза миңа әлбәттә анар тагын беренче гомер язмаган кешеләр дә сиңа төзәт дип фәлән ә аны калдырырга кирәк ә ул синең өчен менә ул син перфекционистлыгыңны сындырыр өчен ул рәхәт түгел сиңа ә менә ул һәр адымда менә дөрес булмады яра алай да була Алай да булырга мөмкин, ну килеп чыкмаска да мөмкин, фәләндә булмаска мөмкин. Менә шундый хәзер бит э, хәтта шундый э, теория бар. Мин хәзер аның турын аның өстендә шулай ук эшлим. Менә хәтта менә концертка әзерләнгәндә дә әйтәм ич бит бөтен сүзләрен үзем язам итеп һәм уйлыйм менә. Менә бу бит минем фикерләр. Менә э, Ә бәлки ул кызык түгелдер. Бәлки ул дөрес түгелдер. Бәлки вообще минем фикерем дөрес түгелдер. Безнең проблема нәрсә без?
Һәм мин аны, юк, һәм мин аны, мин аны менә теге соңгы концертында да эшләгән идем. Менә анда бөтен иң беренче уйлаган нәрсәне бөтенсен калдырдым. Чөнки мәйтәм Сөмбел, ну син бит инде акыллы, ну ты же не дура. Инде юрист профессиональный. Әйе, син бит инде

ну бөтенесе дә булмаса да инде ну ярар бер егерме процент
юк менә мен әйтәм безнең проблема нәрсә без булган әйбер өчен борчылабыз һәм булмаган әйбер өчен буласы әйбер өчен икенчесе өчен борчылабыз шуның өчен гел шуны әйтәм теге мин берәр нәрсә үзгәртә аламмы мин бер нәрсә үзгәртә алмыйм менә бу очракта үткәнме булганмы менә секунд элек мин мәсәлән эшкә соңга калып килдем Мин нәрсә үзгәртә алам? Нәрсәгә сез миңа акырасыз дим мин эштәгеләргә. Син нәрсә үзгәртә аласың? Мәйтәм, мин хәзер 10 минут кире элеккә кайта алмыйм. Лучше мәйтәм штраф пропишите миңа, и шуның белән закроем тебя. Минем мәйтәм нервларым языгыз. Юк, минем нервларым тыныч була. Ну, мәне нәрсә эшләтәм? Ну, саңа калган калган инде. И үткәнгә дә син дә борчылма. Әйе, юк, гомумән, күнәсе дә юк. Яшь бабай. Самый теге иң зур нәтиҗә менә 40 яшькә килеп җиткән. Ул әлбәттә чыннан да менә үзе үз үзеңнән курыкмаска кирәк үзеңнең фикерләреңнән курыкмаска кирәк үзеңнең уйларыңнан курыкмаска кирәк хаталардан әйдә хаталардан курыкмаска кирәк менә ничек телисең Шулай яшәргә кирәк.
Йөз тапкыр кияүгә чык, бар, ялгыш рәхәтләнеп. Ул бер ялгыш рәхәтләнеп, специаль махсус ялгыш, әнә Венера әйткәнчә. Менә хәзер берничә. Менә аның әле икенче ягы бар. Менә ул бит синдром хорошей девочки. Ул безнең тулы бер чор балалар. Без менә үзгәртеп кору чоры балалар, минемчә, без бөтенебездә дә бар. Һәм хәтта шундый хәзер өйрәтүләр, аерым мәктәпләр, нәрсәләр эшлиләр, плохая девочка дип әйтәләр. Плохая девочка начар дигән сүз түгел, ул үзенә идеаль булмаска рөхсәт итә, яшәргә рөхсәт итә, дөресен әйткәндә. Ялгышырга рөхсәт итә. Ә нәрсәдән барлыкка килә бу? Без үзебезнең яныбызга да, хәтта янәшәбезгә дә шундый кешеләрне туплыйбыз, алар бар тик безнең кояшлы ягыбызны гына яраталар. Без аларга, без аларга күрсәтмибез безнең теге теневая сторона диләр яме шәүлә ягын күрсәтмибез без гел кояшлы як белән генә йөреп торабыз бөтен кешегә аннары ияләшәләр ул кешеләр безнең шәүлә ягын күрергә әзер түгел Алар әзер түгел. Аларга аларга кирәк менә син һәрвакытта яхшы кәефтә, синең бары бер яхшы, син чирләмисең, авырмыйсың, бер нәрсә. Син менә бер кеше дә бит менә. Ә нәрсәдән ярты ел буе ниткән дә бер кеше дә теге особо белмәде менә. Ну, потому что мин теге бер кертәсендә килмәгәндер бер кертәсендә килмәде инде әлбәттә әйе кызлар иң мөхиме менә йөземе хикмәт нәрсәдә менә шушы шәүләңне үзеңә кабул итәргә кирәк иң элек менә үзеңә рөхсәт итәргә бик шулай дип уйлап менә хәзер үзеңне эчтән бит беләсең синең менә шул э, эчтән сине өйрәтеп утыра торган кеше менә безнең эчебездә утыра торган без алар белән бик яхшы таныш үзе безгә рөхсәт итәргә Менә идеаль түгелме? Менә бу бик матур түгел, бик әзер түгел. Соңа да калдым. Ну, алай да булырга мөмкин. Мин шулай да, ул да мин. Менә бу да мин. Мине шулай кабул Мон- итәргә Мин дә кирәк. мондый. Ял итәм, менә ятасым Менә мин килә. шундый. Мин әлегә Әйе. ансыны өйрәнә алмыйм инде, менә өйрәнәсем килә. Өйрәндем бик яхшы. Ми- ми- ми- Мине Өйрәтәсең өйрәнәсем әле. килә. Курслар. Менә ятып торасың һәм синең эчеңдә берәү тырнап тормаска тиеш. Менә шуңа да өйрәнергә кирәк. Мин әле кызлар шушы юлда. Менә безнең әни гел әйтә теге, өеңне җыештыр, берәрсе килер, берәрсе килми. Әйтә, мин куекида торам, мин әйтә, берәрсе кем килсен миңа әйме.
Мин дә әйтә, мин үзем дә чакырмыйм. Килсә дә бер нәрсә юк.
Кунаклар да яратмыйм. Ике шуны. Хаклы әйтәсең, чыннан да безне бит әби рөхсәт итми иде. Менә ул ятып торырга, ул синең эшең бит утырып торса, эшең бит. Безгә әби беләсең нәрсә дип әйтә иде, хәтта менә шул дәрәҗәдә безнең әби бик яхшы, сүз дә юк. Бик яхшы гаилә, сүз дә юк. Әмма эшең беттеме әллә? Алайса бар, мин Камал апаңның э, идәнен юып кайт. Чөнки безнең Камал әйе. апаның малайлар, аның кызлары юк иде. Аның ни, а, үзенең малайлары гына, малайларының да малайлары гына. Менә шундый. Без мин Камал апаның Шуңа сез идән җуарга тиеш булдыгызмы? Ну, без аны ярата идек, ул бит безнең туган, туган. Шәп малайлары җусын. Юк, менә аңлыйсызмы, эш бит менә ул билгеле без яраткан кешеләр, ә ул эш сиңа тик торырга ярамый. Менә син һәр вакытта, мин аңлыйм хәзер, каян килгән ул минем шундый борчылу. Мин бәлки минем теге КПД диләр бит инде, коэффициент полезной деятельности, бәлки ул минем юктадыр шул мизгелдә, әмма Ну, мин борчылып булса да торам. Ә ял итү менә таракан кебек ял итү дип әйтәләр бит менә. Бер нәрсә белән. Мин алай ял итә алам.
Сүмбел син. Чыннан да мин мин менә әгәр дә беләсең мин кайвакытта менә шулай эшлим. Әгәр дә хәзер менә үземне нәрсә өчен э, үземә нәрсә өчен рәхмәт әйтә алам, үземне нәрсә өчен мактый алам. Әгәр дә нидер бик зур, җитди эш эшләсәм, ниндидер теге берәр зур теге чара үткән булса, һәм менә аннан соң киләсе көнгә, во-первых, иң беренче мин үземә берәр тәмле әйбер алам ашарга. Я, я кибер ресторанга барып торам. На бу әйбәт нәрсә. Это үзеңне үзе как награда, да, такая.
Да.
Чөнки бүтән көннәрне мин барбер ашыйм, ләкин теге минем ни ярамы, ярамы, исем белән шама дигән сүз, ә монда мин вообще ярамы дигән рөхсәт итәм. Әйе, рәхәтләнеп башарга. Мин лаек, лаек, мин лаек, лаек дип мин һәм менә рәхәтләнеп ярты көн рәхәтләнеп ята алам, телевизор карап ята алам. Молодец.
Менә ич.
Менә бит. Әсәрин, уже, уже адым бел. Ә менә теге укуларда анда өйрәтәләр, анда бер-бер эшләмәгән килеш тә син үзеңә шуны рөхсәт итәргә тиеш. Син болай да лаек. Син былай гына да ашый аласың аны. Аны теге аның өчен тауларны ишмичә дә, тауны ишмәсәң дә, ашасаң бәйрәм ясаласы да яхшы.
Теге сервантта торган чокырларны алып бүген эчәргә кирәк. Ә без бит элек-электән теге кунаклар килгәч, кунаклар килгәч, ни генә аны бүген ашарга ярамы, нигә бүген эчәргә ярамы? Утыз, кырык, илле. Сөмбел, безнең дусларыбыз Смотри офтальмологик клиникасыннан сиңа шундый сорау бирәсебез килә. Тормышка карашыңны үзгәрткән өч вакыйга, я булмаса өч э, фильм, я булмаса өч китап, бәлки өч шәхестер. Менә гомумән дөньяга карашың үзгәрткән. Менә шуннан соң минем тормышка карашым үзгәрде дигән. Бәлки вакыйга, өч вакыйга.
Менә китап дигәч, Иң беренче хәзер күз алдыма нәрсә мин алгым белмим гомеремдә дискә төшергәнем юк иде менә. Хәзер үземнең бала миңа бер 10 яшьтер инде мәктәптә укыган чак искә төште. Королек птичку певчий дигән китап бар иде безнең өйдә. Һәм менә шундагы мәхәббәт, алардагы мәхәббәт Анда әле ике томда иде ул. Беренче томында алар бергә калалар иде. Икенче томында бергә калмыйлар иде. Һәм менә шушы андагы тасвирланган нәрсәгә мин аны 10 яшьтә укыган мин белмим. Ну бәлки 12 буладыр, белмим. Ну барыбер теге истә калган менә мәхәббәткә караш менә һәм бәлки мин һаман да шундагы мәхәббәт көтәмдер мин белмим менә шушы э, мәхәббәт тарихы минем өчен һаман да ниндидер үрнәк кебек менә әкият кебек менә мин аның фильмында бик әллә нәрсә яратмыйм менә менә бу китап менә истә калган ә инде э, ниндидер вакыйгаларга килгәндә менә әйттем бит менә шушы кфига кермичә э, культурага кергәнем әлбәттә минем тормышымны бөтенләй менә шушы якка борып җибәрде. Әгәр дә әйтәм ич, мин хәзер менә КФИдан узып китәм, мин мин еш уйлыйм. Сүмбел, әгәр дә син шушында кереп укыган булсаң, ничек булыр иде, нәрсә булыр иде? Гомумән җырлар идемме? Җырлар идемме мин? Ну, күп, күп артистлар бит алар. Ә бәлки синең тагын бер э, дипломың булыр иде. Просто, Менә, просто диплом тагын бер дипломың булыр.
Син тегендә тагын әйләнеп кайтырдың. Бәл, бәлки, бәлки, бәлки шулай, шулай булгандыр. Менә ансы, ансын әйтә алам һәм инде әлбәттә Мәскәү мине бик минем тормышымда бик зур э, э, роль уйный дип. Менә шушы 5-6-7 ел һәм ул Иң беренче, әлбәттә, мөстәкыйльлеккә өйрәтте. Мин бит инде, мин Казан кызы, минем Канат астыннан чыгып. Минем әтиәнием һәрвакытта янымда. Мин алар белән яшәдек. Мин монда чыгып киттем әйе зур шәһәргә. Әлбәттә, ирем янымда иде, ләкин барыбер ул минем өчен бик зур адым иде. Һәм Мәскәү Менә бүгенге көндә дә ул мине җибәрми. Минем анда шундый күп әйбәт танышларым, дусларым. Мин анда теге мин Мәскәүне яратам дип әйтмим, ләкин мин аны барыбер үземнең теге авылыма кайткан. Мәс кемнәрне авылда? Мин белмим, сез авыллардан. Сезнең бит авылларыгыз бар. Ниме? Ә, сез кайдыр барып барасыз, кайтасыз. Ә, мин менә Казан һәм Мәскәү. Миңа чыннан әйтсәң, күрәсең, Мәскәүгә авылга кайтып килгән шикелле кайтып киләсең. Мин анда көненә генә барып килә алам. Миңа калса сиңа нәрсә килешә. Сиңа килешә. Мин карап торам да сиңа вот нәрсә күсил. Юкка гына түгел бу чыннан да. Һәм гомумән бу тормышта бер нәрсә дә юкка түгел. Мин ул фикерне 100% менә аның белән килешәм. Һәрбер танышу, һәрбер каядыр баруың, әйе, нәрсә очрашу, нәрсәдер ишетү. Нәрсә нәрсә өчендер менә мин анда барып анда яшәргә тиеш булганмын ул кешеләр белән танышырга тиеш булганмын ә без әле белмибез ничек тәмамлана әйе стив джобсның әйтә бит ул менә шушы нокталар бер берсе белән бәйле булмаган нокталар ни өчен аны үзенең компаниясеннән куып чыгаралар һәм башка ул әйтә анар алар бөтенесе бер нигә бер цепка цепочкага алар тоташа һәм син аңлыйсың Соңыннан. Әле иртә. Әле 40 кына сиңа, Сөнбел. Әле 40 кына.
Әле 40 кына. Синең цепочкаңны тезәсе дә, тезәсе. Алла бер сорау. Шуннан да кызлар, мен әйтәм, ич, Аллага шөкер, теге туган көннән соң берничә көн әзрәк шундый депрессия булып алды инде. Ләкин бүгенге көндә чыннан да бу фикер минем башта әйләнә барысы да әле. Әле ба, әле менә яши генә башлаган. 40 яшьтә инде. тормыш Әле әле яши, башлана гына. башлана гына. Әле нинди могҗизалар була. Зөлфия, Әле алар нинди генә буенча сит- мастер. Менә бит инде карыйсың, нинди генә ситуацияләр юк кешеләрнең. Менә гаҗәпләнеп карыйсың, ничек була ала ул гомумән? Ә була ала. Була. Менә китаптагыдан, кинодан да кызыгырак була ала. Э, Тормыш ул менә шундый- Язып куй, хыялларыңны Әйе, язып куй, шулай хыялларыңны, яшь. өметләреңне югалтма. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта.
Утыз, кырык, илле. Сөмбел, барлык хыялларың тормышка ашсын. Әле синең алдыңда бөтен ишекләр ачык, минемчә. Синдә бөтен әйбер дә бар. Сиңа бар тик тәвәккәлләргә, алга атларга һәм үзеңә ялгышырга, хаталар ясарга. Үзеңә шушындый мөмкинлек бир, шуны рөхсәт ит үзеңә. сен шундай зор молодец теге менә шундай депрессивный ситуациядан концерт алдыннан сез миңа шундый ни теге бирәсез тагын да концертыңа да килербез алай вакыт бик аз калды мин бик борчылам чыннан да бик борчылам бәлки ул идеаль чыкмас бәлки идеаль чыгыр идеаль дигән сүз юк ул ничек булса да ул синеке булачак ул минеке булачак дигән Алдан ук шулай кара син. Ә аннары инде икенче көнгә үзеңә тәмләп, ресторанга барып, икенче көнгә эшләргә шалдым әле мин өченче көнне. Ә мин нишләп төр уйлыйм, менә бу тапшыруны караганнан соң име, Сөмбелгә кемдер бик каты гашыйк булып. Ә мин дә шундый фикер килде. Шулай булса кызларны сезгә әйтермен, ярыймы? Уеңа чакырасың инде Сөмбел.
Чөнки Сөмбел сине менә мондый итеп белмиләр минемчә.
Син искиткеч соклангыч, син бәхеткә лаеклы кеше.

Хатын-кыз энергиясе. Әйе, әйе, әйе.
Безне карап утырган тамашачылар да шушы энергияне тоерлар дигән теләктә, синең концертыңда очрашырбыз дигән теләктә бүген саубуллашабыз. Безгә языгыз, лайклар куегыз, колокольчиклар нәрсә эшләр әле кызлар? Безгә кирәк комментарийлар язган сүзләрегез.
Һәм бәлки шәп кияүләр беләсездер языгыз. Менә шәп кияүләр дигәндән, менә Безнең вакыт бармы, белмим. Менә таныштыру дигән әйбер, ул бит чыннан да булырга тиеш дип уйлыйм. Менә мин, мин менә бер дә, мәем, мин дә, мин бер дә аңа каршы түгел. Чөнки Менә кая танышасың, кайда танышасың, кая, әйе, хәзер, хәзерге заманда.
Һәм ул бит бәлки берсе барып чыгыр, очрашырга кирәк, курыкмаска кирәк, шулай бит. Ул кешенең дуслары булырга мөмкин, туганнары булырга мөмкин. Мин төгәл теге уйлыйм инде ул барыбер очраклы рәвештә әлбәттә булыр булырга тиеш. Миңа калса син бүген шундый ачылдың Сөмбел. Син вообще мине белмәгәнсең.
Мин сине белмәгәнмен Сөмбел. Без дә бу кадәр белмәдек. Мин хәзер сине, мин сине чынлап беләм. Хәзер менә концертта инде бүтәнчә миңа. Син шундый, сокланып башка күзлектән карыйбыз. Ә читтән караганда бик строгий хатын кебек иде. Син ниндидер менә шундый җыелган, юкка барга борчылмый торган, менә шундый кешегә ошагансың. Әйтәм ич, менә мин төрле кешедә бик э, шундый төрле фикерләр, төрле эмоцияләр тудыра алам никтер. Э, үзем дә үзем дә белмим алай ни икәнен. Син искиткеч. Уңышлар